चलि गेल एँ कहतै नहि करैके रहै काज तऽ नहि करिते हमर आम सब मज्जर झोड़ल जाइए अरे बाप रे तंग कऽ कऽ मारि देलक देखै छियै घर पर हैत बुझा घरवाली लग सुतल हैत

आइ जो भेट गेलै तऽ हम ततारि देबन ततारि मुतना बाप रे बाप की बताओ बहुते दिन से मालिक हमरा फोन करे छलखिन हमरा बा टाइमे नहीं निकले है आई वो काम तो कल वो काम कल ओकर फोन आबो परसों ओकर फोन आबो केकरा केकरा हम काम संभालू आ इहो मालिक छथुन ना इहो धड़फड़ाल छथुन जाइ छी आई उनकरे मज्जर हम पटा देबै कहिया से कहे छलखिन मज्जर पटाओ चलू देखल जाए हाँ मालिक छी यौ मालिक हे यौ कतऽ गेलियै यौ देख अपने फोन कऽ लै है आ घरमे रहै नहि है आ कहै छै कि घरे पर छी घरे पर छी हमरो परेशान करे है आ खुद परेशान छथुन हैं बताउ तऽ जाइ छी हम काम चल चल हाँ चल चल आम के गाछ सब देखा दे छो पटई है बुझल कि नहीं हाँ चल एक बात कह हाँ। एते दिन बहुते पटौनी करबे ले हाँ। आई लेकिन हेमलेट पहिर के तू कोन पटौनी करे छी रे ऐं, अहाँ बुझलियै ना अरे हम की बुझबै तू कहबै तब ने बुझबै रे आयो देखियो आइ काल्हि दिन समय खराब छै बुझलियै ना हाँ हाँ आ सरकारो कहै छै कि हेलमेट लगा के जो भी काम करना है हेलमेट लगाए करो तैं दुआरे मज्जर जे पटे पटेबै आ ओकर दबाइ जे हमरा माथा पड़ि जायत हमर केश जे उड़ि जायत तऽ हमरा से के बियाह ओ करत बुझि हँ, गेलियौ बुझि तैं गेलियौ दुआरे बुझि गेलियौ हेलमेट लगा के हम हँ, मज्जर हँ। पटेबै हे देख जते छी एगो मज्जर नहि छूटू नहि नहि सबके हम एकटा गो- गोट के हम पटा देब ओते हँ। हमर लीची के गाछ ओतऽ देखै छी कोनमा पर हँ लिट्टी मगर पटा देब

आँय मालिक देखियौ मशीन बात ई भेलै कि मशीन बला नहि छलै घर पर बुझलियै ओ कतौ चलि गेलै आब सोचलियै की किया जाय है ने तहने हम सोचली कि आब अरे जे मशीन से बढ़िया तऽ हाथ से होइ छै सब काम हाथ से करै छियै ने है ने हाँ आब सर ई- चुन जाबी तू पूरा अरे पटा किया ले ने अरे मालिक एना के भरि भरि के एना के छीटा मारि देबै एक नंबर पटत पक्का कहीं तू जगह उतना नहि खाली छेड़े। रहत और की पक्का मुतना छै अरे अहाँ की बात करै सुन। छी एहने मुतना नाम नहि छै हमर एको गो गाछ छुटतौ नहि ने अरे एको की पत्ता पत्ता तक नहि छूटत से कहू पक्का पक्का सही में पटा देबी हाँ, अरे देखियौ ए मारा ना। ए मारा हाँ, देखै बोलू। छी ने ए मारा एहो आ, देखी अनारक गाछ छै ओकरो पटबै के छौ अरे पटा देबै आप तऽ पहिले मज्जर पटवा लिया तो ई तऽ छोटा छोटा है एकरा तो बाल्टियो से उझेल देबे तऽ अपने आप नहा जेतै ओ आ गाछ बुझलियै पर छै तहने ने हाँ मिला देखियो कते सुंदर अहाँ पटा के दै छी अहो पटा कहबै ने, कि पटा अहाँ ने। देखियो अब देखियो मालिक अहाँ हट के रहू खाली अच्छा, नहीं हम तो हटले पड़त छी। तऽ हमर भागी नहि अच्छा अच्छा हाँ आ देखियो केना होय है ए आ देखियो पट गेलै ना केहन बढ़िया अरे वाह पत्ता पत्ता पे गेलै ना ओकर दवाई नाम उतना कम अरे ओहने उतना हमर वाला। मुखड़ा नाम नहि छै ओ हाँ। अच्छा एगो बात कह मुतना हाँ, कहू तो ने। एक नंबर मुतना छै हाँ। तोहर जे बाल बच्चा के नाम की सब छौ रे अरे बाल बच्चा तऽ अभी शादी भेबे नहि केला आर बाल बच्चा दऽ कहै छी है कमाई केकरा ले छै रे कमाय हाँ। अरे अपना ले अपना माय बाबू ले जलिए आ एगो जे है के ना परोसन ओकरा ले खाली केकरो ओ। कहबै ना हमरा नहीं, पटा नहीं, के दिया नहीं, पहिले नहीं, पटा, पटा, हाँ, पटा। हाँ, हाँ। सरिया ए, पटा। हाँ, हाँ। मालिक हाँ पट गेल हे एखने पटि गेलै हे देखे छियै पानी चुए लगले तऽ पटले ना है एकर ढंग से- टप-टप चुए है गन तोरा के ढंग से ने ढंग से ने पटेबही

ऊ जे आम पकतौ तऽ बड्ड स्वादिष्ट लागै छै हे खाय मे। मालदह आम तऽ हमरो बड़ नीक लागे है यौ खाय हँ, ऊ मे तऽ केकरा नहि नीक लागै छै, नीक मगर चीज अहाँ सबके जे नीक सब लागै छै। बहुत खराब छी मालदह आम अपने ढज खा जाइ छी ढकोसि जाइ छी एको दिन पुछबो नहि करै छी सरिया कऽ पटा ने तोरा लए कलकतिया रखने छियौ कलकतिया रखने छै से हँ। आज देखियो है ना हाँ। बढ़िया से पट गल हाँ। अब कहू मालिक हाँ। कथी कथी पटाबे हाँ और पटा ई बिज्जू पटा बिज्जू? मीठा- हाँ मिठका बिज्जू छै रे ओ परोड़िया मिठका जकरा कहै बिज्जू। छै हाँ हाँ आहा एलिया एलिया अरे बिज्जू आम तो जेहन रहै छै ना आहा खाय में तो बड़ मन लागे छै एगो बात जानै अरे छी पर ना हाँ? हमरा एक बोरा बिज्जू देब अरे देबो लेकिन बिज्जू में हाँ। गुद्दा नहीं रहे छे अरे रस रहे से रस रस आ रस चूसे में कते निक लागे छै से आहा। तोरा मालूम छौ हम्म। तोरा तिल कहिया एतौ रे मुतना हाँ, हाँ, चलू पटा पटा पटा लिया आ भऽ गेल हाँ, यो भऽ गेलौ हैया केरवा आम हो केरवा आम। केरवा हो ए, एते एते गो लंबा लंबा होइ छै हाँ सही कहलो हाँ पड़ा जा हे जा यो मालिक यो तोरा कहलियो ने मुतना के मुतने रह गेला अच्छा अच्छा छोड़ छोड़ ना पटेबी आ ई छै ना लोटा उ फेका गेल गलती से भऽ जाए मालिक गलती से भऽ जाइ छै हाँ लिया हाँ भऽ गेल अरे मुतना हाँ तोरा से बेटा होय वाला नहीं छो किया यो तू जे पट एको गो ढंगर तोरा नहीं पटलो हुआ खाली बात में हम हमर पटावन अभी तक जे पत्ता पर अथी दवाई लगले या दवाई लगले छै एनाहिते पटेबी रे हैं हे भगवान अरे केहन- केहन एकरा मारै छै। कोन मुतना के फेरा में हम पड़ गेलहुं अरे हमर नाम की छै से मालूम छौ की नाम छै

लिअ हँ। बैगनो पटा देली हँ। मगर मालिक बैगन हम फड़त न तऽ हमरा देब दू अरे तीन गो वाह! चटनी लए रे एमर आ, एमर आ। अरे बा कोन दवाई से पटेली रे ई तो सब झड़कल जाइ छै रे कोन दवाइ से पटेली है हाँ अरे बा ई तऽ सत्यानाश कऽ देलकै रौ रे बा रे ई की केलही तू रे कथी के दवाई लेने रही रे अहाँके तऽ पहिले कॉलेज छल कथी कहने छले अरे कोन दवाई लेली जे हमर सब सर्वनाश कऽ देली रे अब की कहिए फिर की कहिए हे भगवान लेलिए छल तऽ मज्जर के दवाई अब मज्जर के दवाई में हम बैगन में धऽ देलिए अब तऽ भेल सत्यानाश जेहो र- दिहाड़ी मिले वाला छल ओहो नहि मिले अच्छा अच्छा सलैट लै छियै मालिक देखियौ ई जे करिया गेल है ने नहि बुझलियै अहाँ किया करिया गेल हन ई दवाइमे बहुत बढ़िया पावर छै आर बैगन तऽ पहिले सफेद सफेद होइ छल है ने अब कनिकबा कनिकबा गोलका गोलका बैगन है तो बड़का बड़का हमारे बेकू बनबे छै हमारे बेकू बनबे छै रे देख लेलिए सब्सक्राइबर बाबू ए जो एहन जोन राखब पटवे के बदला गलाए देत सराए देत ते दुआरे हम अहाँ के कह रहल छी